Aýlan diýip köýdüňmi sen artykjan. Salam Sekiz FM diňleýjileri. Salam hormatly diňleýjiler. Mowzuklarymyza dowam edýäs. Sekiz FM podkastlarymyzy etmäge dowam edýäs. Bu günki mowzugymyz gelejekdäki Gelejekde robotlar kärimizi elimizden alarmy diýen soraga sorag üstünde gürleşeris. Hawa, bir-iki kelam ederis.
Soragyň jogany göni bereýinmi?
Aýdyp bilersiň. Meniň pikirimçe,
kärlerimiziň köpüsini alar.
Meň pikirim şeýle. Hawa.
Ýöne başlabereler, näme alar, näme üçin alar, näme üçin almaly däl, näme üçin almaly? Öz pikirimizçe. Sen sen pikiriňçe robot robotlar bize kömekleşmelimi?
Elbetde, sebäbi şu wagtky döwrümizde Köp işimizi aňsatlaşdyrýan, çaltlaşdyrýan zat robotlar. Iň bärkisi elimizdäki telefonam bir robot şu wagtky gürleşýänimiz. Ýogsa kompýuterlerimiz, maşynlarymyzam robot. Olar ýaňky zat bolup biler, adamlar tarapyndan ýol görkezilýän bolup biler, ýöne gelejekde adamlar tarapyndan däl-de, robotlar tarapyndan ýol görkezilýän enjamlar dörediler. Hmm.
Meselem şeýleräk seretsekde, e, robotlaryň robotlar biziň dünýämize girdi. Muny inkar edip bolmaýar. Muňa garşy goýma, garşy goýum bolmaýar. Elbetde. Diýmekdir, biz sapak almalyda. Biz geljegimizi şoňa görä şekillendirmeli, şeý diýip aýdaýynmy? Hawa. Ýa bir zada garşy goýup bolmaýan bolsa, ýa-da inkär edip bolmasa şoň barlygyny, onda biz özümizi şoňa görä ösdürmeli-dä. Ýa ýekeje mysal berip görelmi? Hawa, mysal berip biler. Meselem, Amazon, Amazon Go bar, bilýärsiň. Amazon Go, okey. Amazon Go-da checkout ýok, kassir ýok. Hawa. Bu ni bu diýmekdir näme? Şo ýerlerde işleýän e, wezipelerdäki adamlar indi ýok. Hawa. Oň ýerine zatlar etýär, e, robotlar etýär. Hawa, taýýar basýaň. Saňa hemme zady e, awtomat nirik gitjegini, haçan geljegini, şu wagt ni- haýsy ýolla gelýändigini e, kartada görkezip bilýär, näçe pul töländigiň barada. Hawa. Ýa-da Aýdyňlygyň barada.
Hawa, ýa-da meselem, bir topar, hä, bu zatlar, driverless cars, ýagny sürüjisiz ulaglar. Hawa, şu wagt meselem Uber şoň üstünde işleýän eken, uly pul maýa goýum goýupdyr şoň üstüne, şoň üstünde işleýän ekeni. Hawa. Bu sürüjisiz ulaglary, ýagny sürüjilik etmek, taksistlik etmek dünýäde iň kän ýaýran kärleriň biri.

kompaniýada işleýän ekeni. Ol kompaniýa intäk dünýä ýüzüne çykanok, önümlerinem intäk berenoklar. Ol bir startup, bir kiçiräk startup. Niräň firmasy?
Ulaltdyrlar.
Silicon Valley, San Fransiskoda. Hawa. Meniň ýaşaýan ýerim San Fransiskonyň töweregidi. Ansoň şu ýerde tanyşdyk oň bilen. Hemme tehnologiýalaram bärde bolansoň köp maglumatlary men öwrenip bilýän bärden. Soň şol oglan işleýän ekeni. Soň edýän işleri şu wagt Amerikada iň belli kompaniýalar bar, UPS diýýär, USPS, soň FedEx bar, DHL bar, shipping, poçta, poçta kompaniýalary. Hawa, eltip berýär-de. Eltip berýär, meselem, bir adam KAMAZ-yny sürýär, şeýle arkasynda bir giden harytlar bar, ýaňky adamlaryň alan harytlary ýa-da poçtalar, her haýsy bir zady eltip bermek hyzmaty. Şony adamlar edýär şu wagt. Meselem, meň öýüme gelýär, sen pylan zat alypsyň ýa-da biri saňa pylan zat ugradypdyr diýip gelýär, maňa gol çekdirýär, aldym diýýän, hawa, şon ýaly hyzmat edýär. Ýöne ol oglanlar zat edýän eken şu wagt. Elbetde gyzlaram işleýär içinden. Şony adamlar edenok. Şony bir ulagyň özi edip berýär. Hawa. Şon ýaly bir proýektiň üstünde işläp ýörler. Bir hil geň geň zat dämi ol? Hawa, geň.
Bärde zadym meselem, iňkän ýaýran Iş ýerden täze çykan robot biziň Mengeon uniwersitetinde, Tallinn Tehniki Uniwersitet robot çykardy. Ol Silikon Valley-dem goýberdiler. Zat deltýär. Saragan zadyňy eltip berýär-de. Magazinden ýa-da dükandan zatdan. Kiçijik, öz baýdagy zady bar, görýär, ýolda durýar. Ha, kiçiräk bir guty. Hawa, şo, şo Estoniýadaky Tallinn Tehniki Uniwersitetiniň inženerleri öndüriji ony. Ady nämeka oň?
Aha, oň ady häzir ýad ýadyma çynok sen men oňa serederin. Ne bärde biziň aramyzda gezip ýör şo robotlar mehem ýolda Berkeley-de baýdagy bar. Baýdaklyja o. Şo Estoniýa ýazyp ýörne onda. Hawa, Estoniýanyň Tallinn Tehniki Uniwersitetiniň roboty şo. lisensiýa şol onda. Şol ýerden gelen onda.
Hawa, bärde öndürildi şo. Ýöne ony zat nahar üçin ulanýarlar. Bir robotçyk gelýär saňa meselem.
Men ofisimde otyryn ýa öýümde otyryn. Robot gelýärde maňa telefonyma gelýär, men geldim diýýär. Duran ýerinem kartada görkezýär. içinde-de naharyň dur. Barýaň, ýaňky barkodyň, telefondaky barkod-da saňa degişli, diňe seň özüň görüp bilýäň we ony ýolda hiç kim ogurlap bilenok. Kamera wa, seni tanaýa, öňünde bir zat bolsa durýa, kakanok. Ediläli, ediläli. Soň
getirip berýä, senem şo barkody oka diýip, saňa gapysyny açýa, naharyňy alýaň, aldym diýibem telefonyna basýaň şo taýda iş gutarýar. Hawa, eee firmaň ady dogry dälmi?
Hawa, adamlar edip berende işsiz galdy şolar.
Şolar işsiz doly galanok, ýöne galyp barýar. Hawa, eee Starship Technologies 25 million dollara golaý maýa goýum çekipdirler özüne.
Ha. Ol bir tarapdan erbet zat, bir tarapdan hem gowy zat. Hawa. E, bulara
a, pul goýanlaryň arasynda Airbnb-ni guran adamlardan bar, Nathan Bletcherzik, birem Skype-yň estoniýaly gurujy inženerlerinden Jan Tallin diýeni. Skype-ym Estoniýadan çykany bilýänsiň. Ony bilemokdym. Skype Estoniýadan çykan we üç ýarym milliarda Microsoft-a satylan. Garaşy Estoniýa şu işlerde uly binasyny bir gezek ýanyndan geçip gaýdypdym. Bärde oň instituty bar, Skype şo özi sponsorlyk etýärdi.
Tüweleme.
Biziň ýaşlarymyz gidip okap biler onýaly okuw ýerler bar bolsa. Hawa, bäri bir topar hindistanly, pakistanly, onsoň beýleki Orsýetden, Ukrainadan, köp ýurtdan gelýärler. Tanyn Awstriýadan da tanyşlarym bar. Garaz, bärde mesele Estoniýany öwmek däl. Biziň diýjek bolýanymyz, şu wagt köp işlerimiz robotlar tarapyndan alnyp otyrda, köp kärlerimiz elimizden gidip otyr.
kärlerimiz elimizden edýär. Meselem, ýaňky nahary eltip bermek barada aýtdyk. Nahary eltip bermesi seň naharyň, ýagny eltip berme hyzmatyny arzanladyp biler. Ol gowy tarawy, erbet tarabam bir adam öz işinden mahrum bolýar. Hawa, Hem gowy tarawa hem erbet tarawa şu robotlaryň dünýämize girmesiniň. Hawa.
Indi biz gowy tarabyndan seredeli. Hä, iki müň on dördünji ýylda çykypdyr, ine, öňüme geldi. Iki sany eston, Ahti bilen Janus estonlar, biznes headquarter San-Fransisko geçipdir.

dowam edip duran eken. Eýem ýar ýarsymyň Eston o Estonlygyna dowam edip otyr. Eee gara ýolda gören zadyň ana men ýaşaýan ýurdumdan bir önüm ekende. Eee şeýleräk seredeli. Indi e, alnyp duran kärleriň umumy häsiýeti näme? Umumy häsiýeti fiziki işlere e, daýanýan, e, fiziki zähmete daýanýan işlerde. Hawa.
Bir janly adamyň fiziki edýän zähmetiniň ýerini tutaýjak, ýerini tutaýjak robotlarda, ýagny gelip matematika sapagyny öwretmeýär-de saňa. Indi häzirki, häzirki derejede, indi geljekde onam eder. Ýa-da näme diýin, meselem, atyzlarda işleýänleriň hemme zady elde edýän bolsa, häzir kombaýnlar, zatlar bar-a. Hawa. Ýa şon ýaly-da, fiziki zähmediň ýerini tutjak robotlar gelip otyr.
Da Vinci robot diýip eşitdiňmi? Ýok, eşitmedim.
Da Vinci robot operasiýa edýän ekeni. Hä, şo adam Precision adamdanam ýokary bolan, doktordan ýokary. Hawa, ol adamdanam gowy robot, ýagny mikro mikro gaty inçe-inçe zatlary özi edip bilýär. Hawa adna. Doly akyl ýetirip bilemok ýöne hakykatdan hem şony ýazar bar. Hmm.
Hawa men men ony görüpdim. Precision ýagny öz zady bir operasiýany etme ukyby adamdan hem ýokary bolmaly. Görkezilen işi etmekde. Hawa.
Üýtgeşik bir zat. Hawa, o bolar. Meselem, belki şoň ýanynda bir adam durýan bolup biler, sebäbi adam işleýär-de, adam üstünde işleýär. Robota komand gerek-dä. Ýa emri gerek-dä. Edýän bolup biler, ýöne daşyndaky dört-bäş sany adamy işinden mahrum edýär-de şol. Hä, ýa-da şeýdip teretip bileris. Şol adamlary başga ulgamlara, başga iş ýerlerine ýa-da başga bir ugurda peýdalanmak mümkinçiligi döräp biler. Hawa, indi mahrum etmekden hem kän gürleşmän esasy peýdalaryny gürleşäýeli. Sebäbi ol islesek-islemesek eýýäm dünýämize girdi we ösüp barýar, adamlar dowamly ösdürýär. Sebäbi adamlar has aňsat aňsat bolmasyny isleýär, has çalt bolmasyny isleýär. Sebäbi adamlar ýalta. Hawa, köpimiz ýalta. Ýöne bu ýene bir adamlaryň gürrüňişi, hmm, robotlary aslynda biziň ösdürme sebäbimiz biziň adamlaryň işlemän ýaşamaklaryna dowam etdirmegini maksat edinýär diýýär. Elbetde, şolary çykarýan adamlar, bäh, men şuny e, nädip çalt Işimi tiz bitirip bilerin maksady bilen edýärler. Şoňa kellesini işläp şo zatlary öndürýärler. Hawa.
Indi muňa düýbünden erbet garamak bolanakda diýjek bolýan. Elbetde, bul gowur zat. Hawa, biz şoňa näçe zat edip öwrenişip bilsek, durmuşymyzda meselem
Hawa, potrat, potrat agdarmak meselesini gysgaça biz türkmençilikde bilýän zadymyzy gürleşeli. Mhm. Meselem, potrady bir adam agdarýar gözüň ýetir irdenden agşama çenli. Hawa. Belli bir bölejegini uly bir potrat diýeli, näçe gektar, köp köp gektarlyk bir ýeri. Belli bir bölejegini ýekeje özi bir günde edip biler. A bir ýaňky bir näme diýilýärdi şol agdarýan maşynlara ulurak kombaýnlar diýilýär. Hmm. Hawa kombaýnlar. Kombaýnlar. E, kombaýnlar we dad etýänler. E, önümi alýanlar ýalňyşmasam ýygnaýar. Hawa. Hatta John Deere-ler bar. Hawa, John Deere-ler meselem, şon bir oturyp pikirlenip edendir dogry däl bäh biz şuny edýär solin biz bir zatlar öndürip şu maşyny has tiz hem has gowy şekilinde e, bir tehnologiýa öndürip işimizi aňsatlaşdyryp biler diýip e, şo pikir bilen döredilen zatlar da. Hawa. Gowy düşündirip bilmedim ýöne düşünersiňiz belki. Ýok, garaz diýjek bolýanym biziň durmuşymyzy has aňsatlaşdyrmak, ýeňilleşdirmek maksatly esasanam şu mellek ýerlerde, atsyzlarda şu maşynlar öndürilende. Hawa. Hawa.
Ýagny kyn kyn zady aňsatlaşdyrmak-da ýönekeý bir mysal. Hawa, beýleki robotlaryňam maksady şo. Biz ýöne diňe alaçsyz galanymyz sebäpli azrak duşmançylyk döreýär robotlara garşy. Ýa-da olar olara durmuşymyzda ýer bermejek bolýar. Gorky gorkupda. Hawa, geçende bir adam diýä başga bir oglan bilen gürleşemde şun ýaly computer science ýa-ni tehnologiýa okaýan zat diýdim, ol başladym zat diýdim. Eý, siz nähili eýdýä, adamlaň işini aldyňyz zat, diýip, gaharlanyp başlady. Hä.
Men diýdim,
Men täk okuwçy, doly täk bir zat edemok, ýöne etsegem ýene şo aňsatlaşdyrmak üçin edilýä, ýöne içinde bir gahar galypdyr-da, şo näme üçin adamlaň işini alýaňyz zat diýip. Hä, sen daşary ýurtly bolansoňmy ýa okaýanmy? Ýo, ýo, ol daşary ýurtlydygymy bilenok ol. Ýöne şol näme üçin tehnologiýany ösdürýäňiz diýen bir gahar bilen garady maňa. Dogry, ol daşary ýurtlara garşy bolan ýigrenç, ony başga te, başga wagt gepleşeris. Ýok, ol daşary ýurt bilen baglanyşygy ýok.
Dogry. Hümm. Do, aslynda erbedem pikir etmändir. Özüçe dogry-da. Özüçe dogry, ýöne on ýalaňam pikir dogry däl. Hümm. Meň pikirimçe. Hawa.
Meselem,
zatlaram e, ýakynda Dronlary gördüňmi adam uçýan dronlary. Hawa gördüm.
Üýtgeşik bir zat.
O bolmaga garaşylýar da ýa biz gijä galdyk bir bir bir asyr adamlar çyzýardy zatlary. Hawa çyzýardy ýöne indi durmuşa geçip başlady da gördük. Belki bäş ýyl soň şony ulanyp başlarys, kim bilýär. Nesip bolsa, hakykata öwrülse, şo düýşlerimiz uçup gezsek, nähili gyzykly bolar-a? Hem özbaşdak gidýär. Meselem, pilot, pilotlyk işem gidip biler geljekde, kim bilýär, bilip bolanok. Hä.
E, ýok, pilotlyk entek gitmez. Ýöne öz-özi gidýän raketalar çykar.
Şu wagt çykdy aslynda. Ýok, şu wagt gidýärem. Eýýäm 60-70-nji ýyllarda asmana gitdi. Ýöne diýjek bolýanym, şäherleriň arasynda-da. Meselem, Kaliforniýa. Şäherleriň arasynda intä-intä gitmeýär ýöne geljekde. San Fransisko, men şu ýerden raketa münüp San Fransisko gider ýaly bolmalyda. Ýok. Şon şon ýaly bolsa, ana, emmelat hazam gülala güllük boljak. Ýöne indi mesele näme bärde? Döwran, biz e, robotlar biziň e, kärlerimizi alýarmy? Hawa, alýar. Soragyň jogaby şudy. Ýöne biz şuňa taýýarlykly bolmaly.
Näme? Robotlaryň biziň kärlerimiziň almagyna e, taýýarlykly bolmaly. Biz eýe täze iş gollaryna geçmeli-de, ugurlara. Sag bol. Ýa program programmirlemek, inžener däl bolsa inženerli bolmaga ýa-da zat e, biotehnologiýa bilen meşgullanma, biomedisina, şu med, ne, medisina tehnologiýalary bilen. Garaz, nirede tehnologiýa bolsa şoňa özümizi urukdyrmaly-da. Sag bol. Şoňa dogry ýöremeli. Tä tehnologiýa bilen biziň işimiz alyp başlan bolsa, Ýani biziň ýurdumyzda bolmasa başga ýerde dalyp duran bolsa, eee, biz şoňa dogry gitmelide. Hawa. Ýani meselem sen te okap ýörsiň şu wagt, eee, dat inženerlikde. Ýalňyşmasam dogrymy? Hawa. Inženerlik şo adamlaram indi şo taraplara gidip, ýani geljekde eger işsiz galmajak bolsalar, Hmm. eee, azrak e, beýin ulanylýan iş ýerine geçmeli-de. Fiziki zähmet däl-de, beýleki beýin, beýin ulanylýan iş ýerde ulanmaly. Meselem, ýogsam, ýogsam kassir bolmak ýa-da zatda söwda merkezinde gapyda durmak, şo zatda hasapçy bolup durmakda ýa-da ýa-da security.
Ýa-da zat bolup näme diýler oňa? Jan pena bolmakdyr. Gara şu gorap duran adam howpsuzlyk üçin etýän adam bolmak. Ýa her dürli fiziki zähmete esaslanýan iş ýerinden uzak durmalyda. Hawa. Zähmetden uzak durmaly däl. Fiziki zähmetden uzak durmaly. Ýani şu fiziki zähmetden çörek iýmeli däl-de.
Akylyň ulanylýan işleri. Hawa. öňe sürmeli. Hawa, oňarsaň şu ana sungata gidip bilersiň. Sungatam meselem meň pikirim robotlaryň alyp biljek ugry däl. Sebäbi sungat üçin pikirlenmek, zat hyýal edip bilmek, arzuw edip bilmek. Ýuwaşjadan alyp barýar ýöne. Alyp barýar diýenim başlady şu wagt. Başlandyr ýöne adam şeýle bolmaz-da meň pikirim. Adam şeýle bolmaýar ýöne gelejekde meselem, tehnologiýa sungady diýip, satyşlar başlar. Pylan adamyň döreden, meselem, ýakynda bir adam 3D, üç D, surat çekýär we şeýle bir owadan. Ýagny kodlar bilen, kodlar bilen, meselem, Ýüzlerçe, müňlerçe suraty birleşdirip, başga bir surat emele getiripdir. Onam ýaňky kod ýazyp, kod ýazmany öwrenip, şonda özüni ýetişdirip, täze bir sungat, tehnologiýa sungat döredipdir. Ýa-da animasiýa, animation näme diýilýär bizde? Animasiýa.
Animasiýa.
Hawa. Bu sazlary, sazlarda-da bar. Meselem, Hawa, sazlary bilýän ony. Halanýan sazlary ýygnap, ýygnap, ýygnap, ýygnap, şo taýda belli bir kod ýazyp, täze üýtgeşik, meselem, şoň taýýarlan sazlaryna görä, başga bir üýtgeşik halanýan bir saz düzüpdir, meselem. Olam üýtgeşik bir zat. We şu wagt edil adamlaň içine durmuşyna girip baranok. Ýöne on bäş ýigrimi ýylyň içinde girermika diýýän meň pikirimçe. Girer nesip bolsa. Umydym şo bir azyrak robotlaryň durmuşymyza girip bir ýeňilleşdirmelidä durmuşymyzy. Hawa. Hasam ýeňilleşdirmeli.
Onda gelejekde kär saýlamyzda hasam ýaşlar üçin, öz ýaşdaşlarymyz üçin.
Üns bermeli zat, üns bermeli zat, tehnologiýany yzarlamaly-da. Nirede? Tehnologiýany yzarlamaly, öwrenmeli. Hawa.
Onsoň şo howp abanýan kärlerden uzak durmaly-da. Aw. Kär saýlanyňda.
Hem ýaňky kodlamany öwrenmeli. Şu wagt Amerikada köp iş ýerlerine iş soramaga baranyňda kod kodlamany bilýän diýseň ol üýtgeşikler edilýär. Aw, men ne özüm ykdysadyýetçi ýöne şu wagt menem kodlamanyň ortasyna geldim-de. Kodla öwrenip ýörün. Haýsy dili öwrenýäň? R dilini öwrenip ýörün. Ýakynda Pythona başlaýan. Ha.
Ardan men men şu Python öwrenip ýörün. Ha, ardan başga bir topar beýleki datlary bilýän programma ýöne bu R ýani R har R programmasyny bilseň, dili bilseňde bu başgaça da. Indi Pythona dam geçmeli. Ýöne bu şu wagt menden talap edilip duran zat däl. Ýöne dünýädäki ösen uniwersitetlerde ykdysadyýetçileriň köp köp uly bölegi şu dilleri öwrenip ýör-de. Däbi geljekde eýýäm ykdysadyýetçi bolmak oturyp o agzyňa geleni gepläp ýa-da pikir edeni geplemek däl, eýýäm bir analiz edip, bir bir kod ýazmagy öwrenip, öz özbaşdak kod ulanyp, bir zatlar öndürip bilmeli-de. Meselem, kod ýazyp nämeler edip bilersiňiz siz geljekde? Kod ýazyp nämeler edip bilersiň? Näme üçin siz öwrenmeli?
Näme üçin? Ýa, ykdysady analizleri etmek üçin, meselem, ulanylýan programmalaryň uly bölegi gaty gymmat. Hawa. Ýöne men şu R dilini ulanyp ýa-da Python ulanmam edip bolýar. Ýa şolary ulanyp mugut edip bilýäs-de. Biz iň Özüňi özüňe täze sistema gurup öz işiňi döredip bilýäň. Özüň kod ýazyp bilýäňmi? Hawa özüň özüň programmaňy ýazýaň, package ýazýaň-da. Özüňe package ýazýaň meselem, Her bir hasaplaýyş usuly üçin-de bir bir zat estimate etjek bolsaň-da, şoňa hasaplaýjyny package ýazýaň, meselem, öz-özüňe programma, haýsy usul saňa dogry gelse. Ýöne şu zatlaryň hemmesi mugt bolýar-da. Ýagny bu diýmek. Sen şu şuny
gelejegiň gözüň göz öňünde tutup öwrenjek bolýaň şu. Öwrenip ýörünäýem, eýem belli bir bölegini geçdim, şu wagt öz-özüm bir zatlar ýazýan.
Onda meselem biz diňleýänler hem öwrense öwrensinmika? Hawa YouTube videolaryna seredip öwrenip bilerler. Menä indi uniwersitetde gidip sapak alýan. Ýöne YouTube videolaryndan hem öwrenmek kyn däldi. Code Academy Nokat Com diýip bir web sahypa bar. Data Camp hem bar.
Maňa kömek edýär. Elbetde men okaýan ýerimde-de öwrenýän, ýöne has açyk düşündirip öwredip bilýän. Kod Academy nokat kom ýene bir web sahypa bar, öwrenmek isleseňiz. Code pen nokat io. Hä.
Täzeden gaýtalarmy?
Ýani kod pen nokat io. IO diýilýärdi iňlisçe. Hümm. Ýagny aňsat öwredýär, has düşnükli öwredýär. Hawa.
Hatda men şu wagt e, jiglerim, ýegenlerim iňlisçe öwrenip ýörler. Hawa. Azyndan bir 5-6 sany. Iňlisçe öwrenip bolansoň men şolara aýtmak isleýän, kod öwrenmeklerini ündemek isleýän. Şoň aladasyny edip görün. Eger sizem öz jigleňiz, doganlaryňyz bar bolsa, töweregiňizdäkilere aýdyp bilersiňiz, sebäbi gelejek şonda öz dünýälerini gurup bilýärler, öz işlerini, ýaňky kodlamak, kodlamany öwrenmek üçin ilki iňlisçe öwrenmeli, soňam kodlamany öwrenmeli. Dogry.
Şoň üçin töweregiňizdäkilere aýdyp bilersiňiz. Bu bir maslahat däl-de, indi aýdyp bilersiňiz-ä umuman.
Hawa, dogry. Onda ýuwaşdan jemläberelimi? Ýüzüne indiki programlarda dowam ederis nesip bolsa az giňişleýin.
Bu gezek kän zat bolmady, biraz ysgyn ysgynsyzrak bolduk. Hawa.
Ýöne soragyň jogabyny berdik. Robotlar nesip bolsa köp adamlaryň işini elinden alýar-da. Hawa. Umuman bir iş iş göz öňümize getirýänem bolsak, bir işsizem bolsak, bir kod ýazmany öwrenip öz dünýämizi öz işlerimizi gurup bilýäs şu döwürde. Hatda internetden bir kod ýazmany öwrenip meselem Türkmenistanda otyrsyň işiň ýok ýa-da bir zatlar edesiň gelýär. Kod ýaz, kod ýazmany öwrenýäň öz pikirleriňi durmuşa geçirip bilýäň. Hawa. Meselem seň her hemme adamyň pikiri barda. Hawa. Her kim öz pikirini şu wa her her kim öz pikirini ýaňky kod ýazyp ýazyp ýazyp şu wagtky derejelere getiripda dünýäni.
Garaz bizem bir zatlar etmeli şoň yzynda. Miwe öndürmek, jaý jaý gurmagam şu wagt robotlaň elinde bilýäňmi täze başlady. Jaý gurmak, oba bu 3D printerlerden köp zat hem edip ýörler. Hawa, 3D printer. Üýtgeşik bir zat. Hawa. Adam, adam ýekeje adam ýa bir-iki adam oturyp şeýle kompýuterde näçe sement guýmaly, hemme zadyny düzýärler. Basýaň o hemme zadyňy edip berýär. Özüm men adamlar näçe wagtda bir hepdede edýän bolsa inşalt Ol bir iki günde edip berýär. Hä. Üýtgeşik bir zat. Hawa.
Durmuş gyzykly bolup barýar, nesip bolsa bizem öwrenişeris leý. Bizem Şu sorag emele gelýär, soň ýuwaşjadan gutarybereli. Jemläli. Hawa. Haýsy işler haýsy işleri robotlar alyp bilmez adamlardan. Hawa.
Bu soragam onda indikide jogaplarys-da.
Belki. Hawa.
Bir wada aýtsak, eýýäm ýene bir ýarym sagat kyrk bäş minut gerek-dä, şonuň üçin aýtýan. Hawa. Belki sorag goýaly, zatdyr, diňleýjiler ýazarlar.
Hawa, haýsy işleri robotlar islese-de alyp bilmeýär diýen bir sorag. Hawa, şeýdip gönläp aýdaýynda. Açaly, soňam pikirlerini her kim diňleýänden bolsa bir adam ýazsa-da biziň üçin gerekli. Hawa. Soň başga bir mowzugymyza düýn Habib bilen Makgregor uruşdy. Hawa. O barada pikiriň nähili? Eý, men urşy kän bir halamaýan adam. Onsoň şuny ýaly urşlardanam kän bir gyzygamok. Men bilemok. Urşy halamok-da gepiň gysgasy. Ýöne şuny ýaly pikirimi paýlaşyp bilerin. Adamlar meselem mundan o asyrlar öňem gladiatorlary görüp Şolaň urşanyny görüp göreýän adamlaram bardy. Häzirem şolaň urşuny görüp görüp lezzet alýan adamlar bar. Diýmek, biz entek ösüş ösüş näme etmändiris, öňe gitmändiris-dä.
Adamlar adam zat ösüş. Ösüş bilen kän baglanyşygym ýokmyka diýýän.
Meň pikirim bar. Elbetde diýýäniňe goşulýan.
Ýöne bul entertainment-da adam üçin gerekli bir zat. Eý ýöne urşup, urşup eý ýok, urşulan şo. Öňem gladiatoram entertainment şo. Lezzet alýar-da adam. Gladiatorlaryň biri-birini öldürmeginden. Bulam indi şoň öldürilen versiýasy däl-de, öldürilmeýän versiýasy-da. Ýöne iki adam urşýar-da, bu biziň wagşy ýyrtyjy tarapymyzy görkezýär-de. Ýöne bir wagtlar belli bir köpçüligiň halaýan zady-da. Elbetde halamaýan adamlar hem. Men men şahsym halamok. Adamlaryň şeýdip haýwan taraplaryny, ýagny urşmak, ýyrtyjy bolmak taraplaryny görkezip öňe çykmak islegleri bar. şeýdip ýumrugyny görkezip urşup goh edip sebäbi köpler wideolary görýän welin adamlar zatda goldaýar şu urşy Mesela bir birine sögýärler, o Habiba sögýäni bar, Konora sögýäni bar. Her kim bir zat diýýär. Arada din goşýan bar. Ýogsa dinden hiç baglanyşygam ýok. Soň bular mysal alýan adamlar bar. Mysal alýan adam bar, soň uruş öwrenýär, köçede uruşýanlar bar. Eý, garaz, bu sportuň bir görnüşi diýsek hem bolýar, ýöne sport näme diýip bolsaň, täzeden başlamaly ýa filosofiki temalara geçip gitýäs-de. Ýöne men ikisiniň arasynda baglanyşyk gurýan. Ýa gaýtçym ýany biz şo müň ýylyň gladiatorlaryň uruşlaryny görüp lezzet alyp şolaň bir-birini öldürişini lezzet alýan adam bilen häzirki şolaň urşuny görüp şu şowdan lezzet alýan adamlar ikisi bir. Ýani adamlar ýitgenmedi, şo alýan lezzetleri bir. Hawa.
Edil men öz pikirimi aýtsam garşy däl we gollamagam. belli bir görnüş adamlaryň halaýan bir zady. Uruş uruşmagy dogry kabul edemok. Ýöne belli bir görnüş adamlar gyzykly zatlar göresi gelýär. Häzir köçede biri uruşsa-da göresi gelýärdi adam şony. Hawa. Aýyrasy gelmän göresi gelýän köp bolýar. Hawa. Meňerkä ýa-da bir bir awariýa bolýar, adamlar üýşýär meselem. Gyzyk gyzyk Bir gyzykly-da üýtgeşik bir zat. Geň zat-da.
Käbir käbir bolman ýören zatlar-da. Hawa, soň şo durmuşynda ýok zatlary göresi gelýär. Ýöne bu zada ýetirip bilýär. Meselem, çagalar bolsun ýa adamlar bolsun. Şony görýärler-de, eý, menem özüme göwnüm ýetýän, meselem, uruş ýüze çykanda şo zatlaryny, şo zatlar şo uruşmaga täsir edýärmika diýýän ýaňky görýän zatlary. Urşasy gelýär, döşüni çykarasy gelýär ýa-da nähili diýsem,
Aý, garaz şo urşup, urşup öňe saýlanmak diýen zat e, meň pikirimçe bir bolmajak zat. Meň pikirim Elbetde, elbetde.
Men şo tarabyny halamok. Awa, bir pikirlenip adamlar bilen. Bu olam men tomaşa etýänlere garşy däl. Ýöne men özüm gidip tomaşa etmeýän-dä şoňa. Edil zatlara gitmeýşim ýaly. Haýwanat baglary bilen sirk sirklere gitmeýän-dä. Prinsibim şu. Şu wagta çenli em, ýigrimi alty ýylda gitmedim-dä. Ýene gitmerin nesip bolsa. O. Ýa prinsipde şu haýwanlaryň şu taýdaky e, kapasaň aş- a- arkasynda tutulmagy meň prinsibime görä kabul ederlik däl. ýa sirkde şolaryň sirkde edýän hereketlerini ýerine getirmek üçin bu ur topar taýakdan geçýär, gorkudan geçýär, eýtýär, beýtýär. Onsoň men ýüregim çydamaýar da zatlara. Men adam tarabym çydamaýar. Aw. Onsoň uruş adam çydamaýar. Adamlaryň uruşyny görüp lezzet alyp bilemokda. Aw. Şu bar mesele şu arşanda. Ýogsa bir başga başga bir sebäp ýokda arkasynda. Aw. Biz adam bolsak, adam ýaly bolmaly. Haýwanlary kapasaň, içine salmaly däl. Haýwanlardan sir, sirkde alkyşlanjak ýagdaýa getirmeli däl-de. Täwi, meselem, tigrler. Ýolbarsa zatlar. Olary bir zatdan bir näme, bir tekjeden beýleki tekjä bökdürmek, bökýärler-ä. Hawa. Bökende od ulanylýar. pişikler gruppasy, familiýasy otdan gorkýar hemmesi. Onsoň şo tigerler geçen bir wideodam gördüm. Bir tiger zat e, etýär. E, reaksiýa berýär. Durup perek donk galýar-da. Ody görüp. Mhm. Şo otdan gorkuzýarlar, onsoň bökýär-de. Ýa-da meselem aýylar bilen piller iki aýagyň üstünde ýöreýär-ä. Hawa. Olar iki aýagyň üstünde ýöretjek bolanda, şu dört beýleki goşmaça ikinji aýagyny, ýagny dört aýak bolmasyn diýip, aşaga dat çüý bilen dat goýýarlar, ot goýýarlar. Onsoň iki aýakda ýöremeli bolýar-da. Düşündüňmi? Ha. O sen ikinji belek öňdäki ikisini goýup bilmeýär-de, arkadaky iki bilen durmaly bolýar.
Dogry. Olam ilk goşup bir mowzuk.
Ýa-da meselem bu datlar, bu atlar bilen edilen sirkler bar-a, biziň datlarymyzda bar. Olar hem şo. At urulýar. Atasynyň her eşdende şo sesi uruljagyny bilýär, şo aýlanyp duruberýär-de. Görersiň-ä sirkler atly. Üstünde her dürli hereket. Men gidip görüpdim,
köp wagt boldy, azyndan on bäş ýyl geçendir. Garaz, şo atyň seni diňlemegine çenli getirilen ýerde at uly zatlar çekýär. Uly jezany çekýär-de. Biz on on men doly bir bilýän zadym ýok bu barada kän gürläp bilmeýän şu wagt. Nä, garaz jemlesek ýa-ha adamlardan geldik, adamlaryň uruşyndan lezzet almaga men düýbünden garşy. Onsoň haýwanlaryň, haýwanlaryň eee şu ezýet görmeginden men özüm garşy, ýagny sirklara, haýwanat baglaryna. Garaz şu zatlar men uzak durýan. Dogry.
Men geçende zat edipdim. Geçen podkastymyzda ýaňky elimizden gele gel elimizde barymyz bilen başlamak mowzugynda oglanlary öňe sürüpdirin we gyzlardan ötünç soraýan sizi aýtmandyryn. Hmm. Bu arada gysgaça aýdyp geçeýin. Ýok, sen oglanlar, gyzlar diýip aýtmaly. Her oglan bir gyz şu maksatlaryna ýetip biler. Şonda men oglan sözüni ulanypdyryn. Soň edit edemde görüpdim. Şoň üçin ötünç soraýan gyzlardan.
Onda sag bol Döwran.
Sag bol, gaýgysyz, nesip bolsa indiki podkastlarymyzda hatda özleri täze mowzuklar ýazsynlar bize diňleýänler. Nesip bolsa.
Şolar barada gürleşeli. Hemem paýlaşsynlar paýlaşyp bilseler. Bu gün biraz ýadawrak kimidem. Bu ýerde tamamlaly. Hemmäňize sag bolsun aýdýan diňleýäniňiz üçin.